Europe khawmual puia Greece rama Athens khawpui a ni a. Air France hlawhna flight one three nine Paris khawpui pan tur chu ruahman lawk angin Athens khawpuiah hian a chawl lei lawk a, khualzin sawmnga leh pariat he airport atanga lo chuang tur te lam tura chawl a ni. Chung khualzin sawmnga pariat zinga pali chu passport lem hmanga zin an lo ni a, Paris a kal tumna reng reng an nei lo. Mifir fiak pawl Popular Front for Liberation of Palestine an tih, PFLP, mite an lo ni a, anni hi mi firfiak pawl pawi tam tak khawih tawh an ni nghe nghe. PFLP hi Israel do tura a bik taka pawl din, he Israel sorkarin ram a luah te lakkir leh tuma hmanrua eng pawh hmang tura siam an ni a. He Israel ram luah kan tih hi Sangha Jakuaa sawmruk leh pasarihah niruk indo an tih chhunga Israelin a thenawm ramte a lak an ni a. Chumi an thil phut leh an thil tum tih hlawhtlinna atana an hmanraw pawimawh ber pakhat chu khual zin phur thlawhna hruai kawi a ni. Kum sawm vel kal ta chhungin heng Palestinian mi firfiak pawlte hian thlawhna sawmnga chuang an lo hneh chhuh tawh a. Tun tumah hian Athens Airport ah hian chutiang an tih thin pangai chu tih leh an tum a ni. A chhan chu he airport a thawk eng emaw zat hi an nawrh mek avangin misual te tan pawh chet a remchanna lai a awm a. Hnathawktu te nawrh avang chuan venhimna lam pawh he airport ah hian an inthlah dul hret tih an hria a. Chuvang chuan he airport hi chetna remchang ah an ngai a ni. An beisei ang chiah chuan an hlawhtling. ti ila a dik awm e. He thlawhna hian zing lama Tel Aviv a chhuahsan a, sawi tawngin Paris khawpui pan tur a ni a, kawng laka Athens khawpuiah hian a chawl lei lawk a ni. Athens a chhuahsan leh chuan khualzin zahnih sawmli paruk a phur tawh a, an zing engemaw zat chu Israel mi an ni. Thlawhna chu vansanga an invorh sang a. Tih dan pangaiin a thlawh san dan tur pangai deuh a han thlawh thlen a, tluang taka an han thlawh theih tak ah chuan tih dan phung pangaiin khual zin te kawng hren hren tir vek an nihna pawh chu thlah dul tir an ni a. Chu tak chu mi firfiak te chuan chet hun atan ah an lo sawi lawk a ni a, a hmain seat belt sign off a nih veleh kan che dawn nia tia lo in Hrilh sa vek an ni a, an ral thuam te an phawrh tan ta ni. Mipa pathum leh hmeichhe pakhat chu an rawn ding chhuak zawk a, an ral thuam an phawrh nghal a, silai bakah grenade te pawh an nei a ni. Khualzin te zingah chuan Israel mi Ilan Hartuf a leh a nu kum sumsarih leh pali mi an chuang ve a. A hnua sawi leh dan chuan chung ral thuam keng te chuan mi kah an hreh miah lo tih hlum an hreh miah lo tih an lantir reng a. Mi thah chu an hreh lo chauh ni lovin an chak zawk emaw tih turin an lang a ni. Nu pakhat Sarah Davidson i pawh a pasal Lucy nen he thlawnah hian an chuang ve a. Tin, an fate pahnih Tleirawl Tete, Ron leh Benny an hruai tel bawk a. A hnua a nuina sawi leh dan chuan, Ka fapa te pahnih chu kan en thin a, an mitmeng pawh ram mai chuan thlawhna chung lam an melh reng a. Pathian hnenah an tawngtai ni ngei hian ka zuk hria a, an thlaphan zia te kan ngaihtuah chuan ka lainat tak zet a ni, a ti a. Kei ngei pawh chu ka tawngtai a, Lalpa engtizia nge maw heng thil te kan chunga a thlen i phal le ka ti ve hial a ni, a ti. Chutianga Khualzin ho chuanna lama chuang te an vau beh vek hnuah chuan an zinga pakhat, thlawhna hruai kawitute zinga pakhat chu thlawhna lu lamah a khalhtute awmna lamah chuan a lut phei ta a. Thlawhna khalhtu Lu-a chuan silai chuk duh chungin Paris pan lova hmun dang pan turin thu a pe nghal a. Tin chu chauh ni lovin leilam nena an inbiak pawhna zawng zawng ti tawp vek turin a call off vek turin a hrilh bawk a ni. Lei atanga biak pawh theih a nih tak lovah chuan Air Traffic Controller leilam a mite chuan Israel sorkar an hriattir nghal a. Flight one three nine chu hruai kawi a ni tih Lae mi ten an lo hre ta a ni. Israel Prime Minister Itzhak Rabin-a hnenah chuan chu thil thleng chanchin hriattirna lehkha them chu an va pe a. Tuna kan hmuh tak hi chu a hnua siam chawp leh ni lovin chu Parliament chhunga chu lehkha te a hmuh veleh a Itzhak Rabin-a thlalak dik tak a ni. Itzhak Rabin-a chuan he hna hi tu emaw chuan a chin fel a ngai dawn ta a ni tih a hrechiang khawp mai a. Tel Aviv khawpuia Defence Ministry compound chhung hmun ril takah chuan chu mawhphurhna chelh tura a mi ruat duh chu a awm a, a awmna chu bomb tihchhiat theih loh, tukverh pawh nei lo hmun up leh biru tak mai, him tak mai a ni a. Israel sorkara venhimna lam hnathawktute hmun uluk leh tumaina an tihchhiat theih loh tura him tura an ruahman a ni reng a. Chu hmun biru tak mai leh him tak mai tura an duan chu eng lai pawhin hawn reng a ni a, thil pawimawh bik, khawi atang pawh a lo thleng thut dawng thei tur leh lo chhawn thei tur mi eng lai pawh a dah reng a ni. Chu thu thinhrawng tak mai lo dawng tu chu Mukhi Betsa a ni. Chu pa chu chutih lai hunah chuan mi firfiak te beih letna lama mawhphur tu lu ber a ni a, chu thu an dawn chuan thinrimna in a khat nghal a. Mi firfiak te chuan pawi sawi lo nu nau leh engmah thiam lohna leh thil tih dik loh pawh nei lo te an tuar tir leh ta tih chu a rilru a lo lang hmasa a ni a. A hmaiin a kaihhruaina hnuaiah hian thlawhna hruai kawi na avanga harsatna lo thleng hi an lo buaipui zauh zauh tawh a. Sangkhaza Kualsawm sarih pahnih ah pawh khan a kaihhruaina hnuaiah hian a mite thlawhna a thawk anga insiamin a mite sawm leh pahnih chuan Tel Aviv khawpuia Lord Airport ah thlawhna hruai kawi an lo buaipui tawh a. A hruai kawitu mifir fiak pahnih an kap hlum a. khualzin za chu him takin an chhan chhuak vek a ni. Chutia khualzin phur thlawhna hruaikawi a nih leh tak avang chuan Israel rama airport pawimawh leh lian tham deuh zawng zawng chu inral ring tura fimkhurna thu hriattir vek an ni a. Tunhma pawhin Palestinian mi firfiak ho hian an thlawhna hruaikawite chu Israel ram airport-ah tum luihtir an lo ching tawh a. Israel ram tih buai hrim hrim chak an nei avang hian ram dang thlawhna pawh ni se Israel rama tum tir an duh tlat thin a ni. Betzera chuan tuna an thlawhna hruai kawi hi Tel Aviv-ah a lo haw leh a nih phawt chuan harsa vak lova chinfel a hu phur vak lo va, a hmaa an experience tawh leh an thil tawn tawh te avangin chuti takin a hu phur lem lo. Amaherawhchu chu thlawhna chu Tel Aviv-ah an rawn Tumpui dawn em, Israel ram an rawn pan dawn em tih chu hriat a nih loh vangin lo nghah a, thilawm dan thlir tawp mai loh chu. Chutih lai dinhmunah chuan engmah tih hleih theih a ni rih lo va ni. Thlawhna chungah chuan hruai kawi tu hohotu ber chuan tawngrinna hmangin thu a puang ta a. Thlawhna hruai kawitute chu Palestinian mi firfiak pawl, PFLP, mite an ni tih a sawi a. a tawng chu a German awp hawi khawp mai a, hruai kawitute zinga hmeichhia pawh chu German tho a ni. Chu hmeichhia chuan khualzin zawng zawngte chu an passport phawrh vek turin a hrilh a, tin an mahni pawh dap theih tura lo inpeih vek turin a hriattir bawk a, a au tuar tuar mai a. A thin che em em mai bawk a, a rak teng tung mai a, a tawrh hlelawm khawp mai. Juda ho chungah chuan, Israel mite chungah chuan tih hreh reng reng a nei lo tih a chet phung leh a tawng danah te chuan a chiang khawp mai tih a hnuah an sawi leh a. A ang tawn tawn mai a, leinatna reng reng a nei lo tih a chiang khawp mai. Sarah Davidson-i pasal chu Israel Defence an sipai lama thawk a nia. Chutianga Israel sorkar mi pawimawh a ni tih Chu a identity card ah a lan miau vangin an man chuan a pawi dawn tih a ngaihtuah thiam a, chuvang chuan an dap hma ngei a, engematia a identity card chu tih boh hram a duh a ni. Tingaina dang awm tawh hek lo, a identity card chu a thial ta ringawt mai a, a nu pawhin chuti bawk chuan a ti ve a. An thial fe vek hnuah chuan Coca-Cola bur ruakah an identity card. thial sawm tawh chu an hnawh lut ta ringawt a, hun a tlem khawp mai a, hruaikawituten silai tin chungin passport an la khawm nghauh nghauh mai a ni. Lei lama chanchin lo ngai changtu Betsar te ho chuan Raider atanga an hmuh danin chu thlawna hruaikawi chuan Israel a rawn pan lo tih an hrethiam ta a. Africa hmar lama Libya ram a pan tlat a ni. Ram dang a nih tawh avangin Israel sipaite thuneihna pawn lam a ni tawh si a, chu thlawhna chu Libya rama Benghazi Airport ah a tum ta a ni. Chu chu Sangkhat Zakua sawmsarih paruk, June ni sawmhnih pasarih, Pathian ni kha a ni a, chawhnu dar hnih leh minute sawmnga pariat a ni. Libya sorkar chu Palestinian hotrantu, a ni a. Mi firfiakte chuan Libya President Muammar Gaddafi-a hnenah an thlawhna hruaikawi chu Benghazi Airport-ah a tuithun an dil a, thlawhna chhung chu a lum em em mai a, khualzinte chu an thlan a tla zawih zawih mai a ni. An zinga pakhat, Pirashi Martelli chuan naupa i lai a nih thu a sawi a, hetiang hi a hmachhawn chho zel a nih chuan a naupai chu a thi thei mai ang, a nau chu a chhiat mai ang tih, a hlauhthawn thu a sawi avangin mifir fiak te pawh chuan Benghazi Airport ah hian chu nu chu an chhuah ta a ni. A hnu darkar sarihah chuan chu thlawhna chu a tui thun khah diamin a thlawk chhuak leh ta a, a pan lam tur erawh chu hriat a ni lo. Chu airport ah naupai hmeichhia an chhuah tak chu London lamah a haw ta a, chu chu hria in Israel chuan a rang thei ang berin London ah chuan agent pakhat a tir a, a hnen atang chuan thilawm dan hriat a tum ta a ni. Chu nu chuan engkim a hriat ang chin chu a lo hrilh a, Palestinian mifir fiak pawlin thlawhna chu an hruai kawi a ni tih te, hruai kawi tu pali zinga pahnih chu German an ni tih te a hrilh vek a, tin intelligence ho file atangin tute nge an nih tih te pawh a chhuipui a. Chu chu hmang tangkaiin intelligence lam pawh chuan Chung mite nihna chu an hre thei ta a, German mi ho mifir fiak kawlh tak tak, puisak nei lo fe fe an ni hlawm tih an hre thei ta a ni. Chu thu chu Israel Defence lama Betzer atan chuan thu thinhrawng leh beng ver tak mai a ni a. Chumi awmzia chu mifir fiak pawl hrang hrang te hi Israel bei turin an lo inthurual ru a ni tih a chiang ta em em mai a ni. Palestinian hovin an hruai kawi nih chuan a hruai kawitute chu Palestinian ho ni mai tur a ni a. Nimahsela tuna mite hi German te an nih tak nuaih avangin Palestinian hian thurualpui mi dang, mi firfiak dang an lo nei tawh a ni tih Israel chuan a hriat chian phah khawp mai. Nimahsela tun thleng pawh hian khawi lam nge mi firfiakte chuan an mihrente chu an panpui hriat a la ni chuang lo va. Enge nia an thil phut pawh a hriat chuang hek lo. Chu thlawhna hruai kawi chanchin chu khawvel pumah a lo darh ta a, chanchin tharah te pawh puan a lo ni ta a. An puan dan chuan Palestinian mi firfia khawvin Air France thlawhna an hruai kawi a, chu thlawhna ah chuan. te tan chuan mut rual a ni ta lo va, France leh Israel mite thlah pawlh, Robert Maimoniya fa paneihchhun kum sawm pakawmi Jozac a pawh mi hren zingah chuan a tel ve a, a ni chuan chutia ka fapa a han tel ve chu ka dam chhung huna ka thil tawn rap thlak ber a ni a ti hial a, tih tur ka hre lo va, engtin chuan ka ti dawn chu ni maw? Tiin ka inzawt ka inzawt mai a ni, a ti a. Chu thlawhna hruai kawiin Libya ram a chhuahsan atanga darkar thumah chuan hruai kawitute chuan pilot chu tum turin an ti lui leh ta a. Chu chu chu thlawhna hruai kawi a nih atanga darkar sawm pali vel a ni tawh a. Hruai kawitute thupek ang chuan an han tum leh ta a, zingkhua a lo var chuan Khualzin te chuan an thlawhna dinna bul velah chuan sipai tam deuh mai an hmu a, a hnu dar kar kuaah chhun lai a lo nih chuan Khualzin te chu Terminal Building hman tawh lovah an khung khawm ta a ni. Sipai pakhat chuan chu thil thleng chu a thla a lo la a, chu thlawhna tum tir a nihna hmun chu Uganda rama Entebbe ah a lo ni a, chu ram chu Africa khawchhak lama ram te tak te a ni a. Entebbe-ah kher an tumtirna chhan hi mi firfiakte hian uluk taka an thlan nia ngaih a nia. Tel Aviv khawpui atangin Mel sang hnih vel a hla a nia, Israel commando hovin an beih mai theihna lak atanga hla tawk him tawkah an ngai a ni. Chutih laia Uganda ram ah roreltu chu dictator lar tak Idi Amin-a kha a ni a. Misual leh nunrawng hmingthang mi hringsa pawh ei thin a sawi. Khawvele mi rapthlak berte zinga sawi hmaih ngai loh kha a ni. Mi maksak leh danglam a ni a, a thiltih tur leh a hawilam tur hi sawi lawk hleih theih loh khawpa pamak a ni a. Chutia Entebbe Airport-a Air France thlawhna hruaikawi tumpui a nih tak hnuah chuan, ED a mi na ngei chu thuthar lawkhawmtute nen he airport ah hian an va kal a. Mihren te chuan anmahni chhan chhuaktu tur emaw tiin kut bengin an lo lawm a ni. An hriat dan chuan Idi Amin-a chu Israel thian tha tak mai a ni a. Chuvang chuan a ram chhunga an lo tla lut ta rau rau a nih chuan Israel mite chu a chhuah zalen duh ngei ang tih beiseina sang tak nen an lo thlir a ni. Nimahsela an hriat tel loh erawh chu, khatih hun lai tak kha chuan Idi Amin-a hi Israel thian ni tawh lovin a hmelma a ni tawh zawk, a hawi lam a dang leh daih tawh tih kha an lo hre tel hauh lo mai a. Engemaw lai kha chuan Israel thian tha chu a ni teh meuh mai a. Nimahsela, sangkhat zakua sawm sarih pahnih ah khan Israel Prime Minister Golda Meir-i khan, Idi Amina thil dil a lo tih hlawhtlin sak lo tawh a. Kenya ram beihna atan Idi Amin hian Israel sawrkar chu thlawhna a dil a, chu chu Golda Meir-i khan a lo pe duh lo tawh a. Idi Amin-a thinrim chuan Israel thianṭha a nihna chu suit in Palestinian lam a lo hawi daih tawh mai a lo ni. Chuti a nih chuan Israel chu mi firfiak te chauh ni lovin Uganda ram sipai zawng zawng pawhin an ep ta tihna a ni a. Nimahsela vanneihthlak tak maiin chung Uganda sipai te chu tuna Israel sipai te zinga mi firfiak te beih letna kawnga amaw phur tupa ber Mukhi Betseran a hriat chian tak te an lo ni hlauh mai a. Mak. tak maiin Betsara hian Uganda sipaite kha training a lo pe hrep tawh a lo ni a, an chak lohna lai leh an tlak chham lai pawh a hre khawp mai a. A hnua sawi leh dan chuan Uganda sipai ho chu an dinhmun a sang vak lo va, silai lawt dan an thiam a, a eng eng emaw thil mawl te te chu an hre ve nual a, nimahsela thil thuk tak han chai atan chuan an la neu deuh a ni tih kha Betsara ngaihdan chu a ni a, chu chu an vanneihna pakhatna a ni a. Tin, an vanneihna dang pahnihna a awm leh a, chu chu he Entebbe Airport Terminal Building tak mai hi a satu chu Israel ram company a lo ni leh hlauh mai a. A satu company chuan an sak dan a lem, a blueprint engkima kha an lo la kawl tha vek mai a lo ni a. Chu chu hriain Becher-a chuan ngun em em maiin chu airport awm dan chu a zir ta a ni. Chhan chhuaktu tur a tir dawn a nih pawhin a tirh hmain airport awm dan leh an sak phung engkim bel em em a hriat hmasak a tul a. Chu airport hmalamah chuan kawngka pasarih a awm a, kawngka pathumna leh palina chu hall zau ber va kal pawhna a ni a. Chu hall zau chu. Tuna mifir fiak ten khual zin te an dah khawmna pindan chu a ni a. Tho tan zan a lo nih chuan mifir fiak te chuan an khual zin hren te chu chhuat dai ah chuan an mut tir ta a, mut bu mumal engmah a awm lo va, chhuat dai an mu tawp mai ni.

Tel Aviv khawpuia Lord Airport-a mi suat vak tu kha a ni a, tin chhuah tura an phut dang leh chu Archbishop Cappucci a ni a, a ni hi mi firfiakte hnena ralthuam pe ru thintu a ni. Mi firfiakte chuan an thil phut tihhlawhtlinna atan chuan Ningani chawhnu dar hnih an tiam a, chumi awmzia chu Israel sorkarin heng mi firfiakte thil phut tihhlawhtlinna atan leh ngaihtuah chhung atan hian darkar sawmli panga a nei tihna a ni. Hemi chhung hian an thil phut chu tihhlawhtlin a nih loh chuan an mihren te chu kahhlum ṭan nghal an tum a ni tih pawh mifirfiak te chuan an sawi chiang nghal a. Mipui vantlang hriatah chuan sipai hotu lian te pawhin Entebbe chu Israel aṭanga a hlat em avangin chhan chhuaktu han tirhna atan chuan a tih chi lo va ni, a hla lutuk a ni tih chu an puang deuh reng a, an sawi deuh reng a. Sipai hotute chuan sipai chakna hmang chuan he thil hi chin fel theih a ni dawn lo va, chuvang chuan politician hovin policy thil hmangin an ching fel tur a ni zawk ang tih te an sawi a. Mi hren chhungte lah chuan Israel sorkar rilru an hre chiang khawp mai a, Israel hian mi firfiak te hi tlawn ang zawng rilru pu emaw, Mi firfiak te laka inhnuk hniam zawngin emaw a dawr ngai lo hrim hrim tih kha mipui hriat vantlang hriat a nia. Chuvang chuan heng mihrente chhanchhuah beiseina hi a chau viau a ni. Uganda sipaite chuan thlawhna a chuangte an dah khawmna pindan dai dangtu bangte chuan rawn chhu chhe pawp pawp a, an German nu khan a passport lak khawmte chu, a en kual mek bawk a, hming a lam ta nghauh nghauh mai a, a lam chhuah apiang te chu hmun hranah a kal tir a. A thliar hran dan atang chuan mi tang te zinga Israel mi leh Israel lo mi a thliar hrang a ni tih a chiang chho ta viau mai a. Tun hma German Nazi hun laia an tih ang deuh chiah kha a ni a, khati hun lai khan hetianga Juda mi te Israel mi te thliar hranna hi select zia an lo ti tawh a, chu chu A sap tawng pangaiah chuan selection, inthlan chhuahna, tihna mai a ni a. Indopui pahnihna lai khan German Nazi hovin hetiang hian Israel mi tam tak an lo that tawh a ni. Chuvang chuan Israel mi thenkhat chuan Nazi ho kan hmachhawn leh a ni ta ngawt alawm a le an ti hial a. Indopui pahnihna hnu lama thleng tawh lo tura an ngaih kha an chungah a lo thleng nawn leh ta ni hialin an ngai a ni. Mi firfiak te chuan kan hun tiam a zawh chiah hi chuan Israel mite hi kan mal nghauh nghauh tawh mai dawn a ni tih an sawi deuh reng a. Day four. A ni lina a lo ni ta a, mi firfiak te hun tiam chu darkar sawmhnih pali che che in a dang a ni chauh tawh a. Mi firfiak te do letna lama Israel sorkar mawhphurtu Muki Betsara chu mipuiin an nawrna sawt hle mai a. A pu chu hmun dangah hnathawka a kal bo vangin a ni hi mawhphurtu ber a ni mai a. Chutih laia Defence Minister Shimon Peres-a pawh chuan sipai chakna hmangah he thil hi chin fel ngei a duh bawk si a. Bedsara mawhphurhna chu a sang ta viau mai a ni. Chuti chung chuan a hote leh amah chuan tharum hmanga beih chu a chi dawn em mawni chule an la tirh reng a. Thilawm dan engmah chiang lovah Hmelsang hnih a hla ah an sipai te an tir thei tak meuh vangem tih chu ngaihtuah tham tak a ni reng a ni. Betsera chuan a rukin mi firfiak te ral thuam neih dan leh an chet phung hriatchian leh zual a duh a. Chu chu hriatthiam puiin Shimon Peres a Defence Minister pawh chuan Betsera hian hun tam zawk a mamawh a ni tih a hrethiam a. Shimon Peres-a chuan tun tumah hian a sipai te an chet that phawt chuan Khawvela an hming a tha nasa dawn a ni tih a hrethiam chho ve tawlh tawlh a. He vanduaina leh thil hrehawm tak hi a tha zawnga hming chherna tura chantir an tum ta a ni. Day five. A ni ngana a lo ni ta a, July ni khat ni ngani chawhma dar sawm pakhat a lo ni ta. An hun tiam kha chawhnu dar hnih a ni a, darkar thum chauhin a dang tawh a ni. Israel chuan rin lawk ang ngeiin mi firfiakte laka inhnuhniam emaw, insawi rempui emaw, an thil phut tihlawhtling tur zawnga tlawn emaw a tum lo bur tih a sawi chiang khawp mai a. Chuvang chuan tuna mit tang mi hren mek chhungte tan chuan an chhungte chu an damchhuah beiseina a tlem khawp mai a. An thin pawh a rim khawp mai. Give the hijackers what they want, they screamed, just let our loved ones come back alive. Israel hian rilru a thlak lo va nih chuan kan duh tak kan nupui fanau kan chhungte hi nungdem in kan hmu tawh dawn lo tihna a ni an ti a, an ang tawn tawn a. Chung zingah chuan nichina kan sawi tak Putar Robert Maimoney-a pawh kha a tel a, Israel hian Mi firfiakte thil phut hi a tihlawhtling mai tur a ni. Chuti a nih loh chuan kan chhungte kan chan teuh dawn tihna a ni, an ti hlawm a. Ka fapa nungdama a lo kir leh theihna tur a nih phawt hi chuan amahna atan eng pawh hi pek ka huam a ni tih chu Maimonia ngaihdan chu a ni. Chutih lai chuan mi firfiakte chuan an mithliar chhuah Israel hote chu Terminal Building pui berah an sawn leh tawh a. Sarah Davidson-i chuan a hlauh ang ngeiin dinhmun hlauhawm tak a hmachhawn a tul ta a. A fate pahnih chu a han ngaihtuah thin a, mi firfiakte thah a nih ai chuan amah kut ngei a tih hlum pawh a thlang zawk a ni. A fate pahnih an dam theihna tur a nih phawt chuan engkim tih a huam tak meuh a. Tuna thil awm danah chuan thuneituten eng emaw tal an tih loh chuan pawisawi lote hi thah an ni ngei dawn tih chu

just to save my two Hunti am lah chu a hnai tulh tulh mai sia. Chawhnu dar hnih atangin mi firfiak te chuan an mi hren te chu thah tan an tum tih an sawi tawh sia. Chu hun chu a thleng tep tawh a ni. Khawvel chuan thilawm dan chu a thlir a, a ngaithla a, a tawngtai sak bawk a ni. Jerusalem khawpuiah te leh hmun dang dangah Juda hote chu Ngawrh takin an ṭawngṭai a, he buaina hi chin fel thuai a nih theihna tur leh mi tangte pawh him taka, hlim taka an lo haw theihna turin an ṭawngṭai nasa hle a ni. Mi hren chhungte chuan hun lo hnai zel nen, engmah hmasawnna la awm lo nen an mang ang lutuk chuan an thiam dan danin kawng an zawng a, Prime Minister Itzhak Rabin-a office-a Tel Aviv khawpuiah chuan an zuk kal khawmah Hun a tlem tawh si a, an mang ang chuan an thil phut te an zu sawi ve a ni. Israel politician te tan chuan an khua leh tui te mang an na chu leh an thil phut chu tawrh rual loh khawpa na a ni ve tho mai. Entebbe chu sipai chakna hmanga va beih rual loh khawpa hla a awm a nih avangin Israel chuan thu dang daih a puang ta a, chu chuan khawvel mak tih a hlawhin a barakhai kher mai. Mifirfiakte thil phut chu tihhlawhtlin a tum thu Israel sorkar chuan a puang ta rup mai a ni. Israel sorkar chuan mi firfiakte thil phut tih hlawh tlin sak mai loh chu duhthlan tur neia a inhriat tawh lo avangin mi firfiakte thil phut chu tih hlawh tlin a tum ta tih te chu an puang ulh ulh mai a. Mi hrente chhungte tan chuan chu chu thawvenna thu, engthawlna thu lawmawm tak a tling a ni. Nimahsela, chu thupuan chu Israel sorkarin khawvel bum nana a siam a lo ni a, khawvel pumpui chu a bum a, tin, mi hren chhungte meuh pawh a bum tel a ni. Israel sorkar chuan a tak takah chuan ngaihtuahna dang daih a lo nei a. Idi Amin-a lah chu a lawm em em mai a, Israel chu a lakah a tlawm ta ang hial a a ngai a, Israel tlawm lo thei lova siamtu, nia a inngai a ni. Chu a thil tih avang chuan khawvel ngaihsan te pawh hlawh sawt dawnin a inhria a, hlawhtling a inti em em mai a ni. Chutianga Israel-in thu a puan takah chuan Idi Amin-a chuan a hetiang hi Israel rilru a nih takah chuan inhun tiam te pawh sawn hla ve ula mawle a ti a, tichuan Pathian-ni chawhnu dar khat thleng An hun tiam pawt hla turin mi firfiakte chu a hmin thei ta a, darkar sawm sarih leh pahnih vel an neih belh dawn ta a ni. Chu tak mai chu Israel beisei ngam loh khawpa hlawhtlinna lawmawm chu a ni ta a, khawvel a bumna chu beisei aiin a hlawhtlin dawn ta a ni. Those pro-Palestinian extremists who hijacked an Air France jet to Uganda released a hundred hostages today. Chutia Israel sorkarin Thu a puan takah chuan mi firfiak te pawh chuan an mi hreng te zinga mi za vel Juda mi ni lo zawng chu an chhuah ta nghe nghe a, Israel mi ni lo zawng chu an chhuah fai vek a ni. Chu chu Muki Betser atan chuan thil awm awm tak a ni leh zel a, a chhan chu an mi chhuah te hnen atang hian thil pawimawh eng emaw hriat theih dan a awm a ring tlat a, a beisei ang ngei chuan, An chhuah tak te chuan an thilhriat zawng zawng chu Israel sorkar an hrilh ta vek a, mi firfiak te chu paruk an ni tih te, an in duty chhawk thin tih te, pindan zau pakhatah chuan mi pahnih eng lai pawhin an duty reng a ni tih te, machine gun an keng theuh tih te, a then chuan bomb te pawh an keng tel tih te a hre thei ta vek a, chu lo pawh chu thu pawimawh deuh mai hriat tel a nei a. Zan tinin zan laiah Israel mite chu chhuatah buh pawl zam pher chungah mut luih tir an ni thin tih te, zingdar khatah chuan an zing a tam ber chu an muhil tawh thin a ni tih te pawh a hre thei a. Chung zawng zawng hretel chung chuan mifir fiak te do let tu pawl chuan chhanchhuahna hna thawh dan kawng an zawng dawn ta a ni. Chutih lai tak chuan Mifir fiakte beilet tu Paul unit hotupa ber Yoni Netanyahu an tih pawh a chawlh atangin a rawn haw leh tawh a, hna rawn zawm leh tawh a. Betzera nen, Air Force lam hotupa squadron leader Joshani nen an mite chhanchhuah dan tur buaipuiin darkar tam tak hun an hmanga hriatchian ngai leh inbuatsaih dan tur zawng zawng te an zir chiang a, an beihpui thlak tura chu Operation Thunderbolt an ti ta a ni. Chu chu khawvel pumah pawh hian inchhanchhuahna hau tak leh fimkhur ngai leh ralṭi leh hlauhthawnawm leh khawvel ngaihven hlawh ber mai a tling tak meuh a. An ruahman danah chuan thil pathum pawimawh zual leh fimkhur ṭul zualna a awm a, a kal tur zawng zawngten mawhphurhna sang tak a mimalin an nei ṭheuh a. a hna chu a te nau dawn lo tih a chiang hle a ni. Ruahmanna number one a hmasa berah chuan a kal kawng chungchang a nia. Mi engemaw zat entebi-ah chuan an tirh a ngai dawn a, chu mawhphurhna chu pilot Joshania kutah dah a ni. Joshania chuan C one thirty bungraw phur thlawhna lian Hercules C one thirty an tih chi pali a haw vang a. Uganda ram Hmel sanghnih leh zanga vela hla chu a pan pui ang. Entebbe Airport ah hian Terminal building pahnih a awm a, Israel mi te chu a khawchhak lam zawk a Terminal building hlui zawk ah dah khawm an nia, a thlang lam hret kilometre hnih leh point pali ah chuan Terminal thar zawk chu a awm a ni. Ruahman dan chuan Hercules thlawhna pali chu zan thim ah an thlawk tur a nia. he runway ah hian tuma hmuh lovin an tum tur a ni. Shania chu a tum hmasa ber anga a hnu minute sarih chiahah thlawhna dang pathum chu an mamawh bungraw chi hrang hrang phurin an lo tum ve tur a ni a. Zan thima che tur an nih avangin thlawhna tum kawng sira eng an chhit thin te pawh zan reiah chuan a eng lovang tih a rin theih a. Chumi awmzia chu Thim zingah mitdel ang maia engmah hmuh theih lohna hnuaia tum a ngai dawn a ni. Chutiang chu khawi danah mah khawi thlawhna, khalh dan phung inziahna ah mah khawvelah hian ziah a awm lo hrim hrim zirna thil piah lam a ni ta. A risk a sang hle. Mifir fiak te chuan minute nga chhung lek pawhin an lo hria nih vaih chuan pawi an khawih fel vek hman dawn tih a chiang reng a. mawhphurhna a sang hle mai. Stage pahnihna, Ruahmanna pahnihna ah chuan an mi chhan chhuah tur te suan chhuah chungchang a ni ve leh thung a. Shania thlawhna, Hercules hmasa ber a tum ve leh Israel mi te an khung khawmna terminal kawngka ah chuan commando sawmthum an lut nghal ang a, a ruk theih ang berin a ni tur a ni. Chu chu thlawhna tumna atanga KM hnih lai a ni nghe nghe a. He airport ah hian Uganda sipai za lai an duty a, a then chu thlawhna dinna hmunah te, a then chu terminal pawnah te, a then chu control tower ah te an awm hlawm a. Chutah chuan in a tak taka an han ngaihtuah khan Muki Betsara chuan Ngaihdan danglam deuh mai a nih leh ta ni. Thlawhna leh terminal inkar chu kilometre hnih lai a nih avang leh duty eng emaw zat Uganda sipai an awm ve bawk si avangin Hercules thlawhna atanga terminal inkar hi Uganda VIP mi pawimawh zual veng tu anga inlantirin terminal chu pan ni se tih a ruahman leh ta a. Bedsara rilruah chuan. Idi Amina leh a sipai hotu lian zual te chu car dum lian puiah an chuang thin a, sipai jeep in an zui thin a, an veng thin a ni tih kha a hria a. Chutiang lem ah chuan chan a tha in a ring ta a ni. Uganda sipai te chuan an pu Idi Amina chu a mak a mak in an hlau a, a general ho te pawh chu an hlau nasa mai a. Chutiang a an mahni vengtu ang motor an hmuh chuan, engmah sawi ngam lovin an tlantir mai dawn tih kha Betsara rilruah chuan a awm a, chutiang lema an chanfuh theih phawt chuan a kaw duak ang tih kha a rin avangin car dum leh sipai jeep ken tel ni se tih kha a ngaih dan a nia. Tichuan Entebbie-ah chuan Mercedes car dum leh sipai jeep pahnih an keng tel ta a ni. Mi pawimawh leh a zuitute ang chiaha hlauthawng miah lova tlan par par chuh fuh berin an ring a. Stage three. Stage three ruahmanna pathumna chu a va beih tak tak lai kha a ni ta a. An ruahman dan chuan an hotupa ber Yoniin Netanyahu leh sipai tam vak lovin pawn lama Uganda sipai duty te chu an kap hlum fel thei maiin an ring a. Chutih lai chuan sipai pathumin terminal kawngka chu an lo va bawh ang a. Mifir fiak te an kap hlum vek anga mi hren te chu an chhuah dawn a ni. Entebbe ah chuan inrin ni zing khua lo vara July ni thum a ni tawh a, zingdar sarih a ni. Sawi tawh ang khan Pathian ni chawhnu dar khat thleng hun pek belh an ni a, Pathian ni thlen hma chiah inrin ni a lo ni ta a. An mi hren zinga Sarah Davidson-i rilru ah chuan dam beiseina a awm tawh lo va, Ka thih hlauh chuan ka dam hlauh chuan tih lampang engmah a awm tawh lo. A rilruah chuan engtin tak thi ang i maw tih ringawt kha a ni tawh zawk a. Thi nge ngei tura a inngai nghet hmiah tawh a, a duhthusâmah chuan na tuar nasa lo te hian thi i la, vawi leh khatah thi i la tih ringawt mai kha a awm tawh a ni. Israel sipai hovin chhan chhuah tumin he hmun hi an rawn pan mek a ni tih reng reng a hre lo. Mi firfiakte hun tiam thlen hma darkar sawmhnih pathumah chuan Hercules C one thirty thlawhna pali zinga a hmasa ber chu Israel atangin a thlawk chhuak ta a, a dangin an zui nghal a. Entebbe, Mel sanghnih leh zanga vel ami va thleng tur chuan darkar kua leh chanve an thlawh a ngai dawn a. Operation Thunderbolt chu an ṭan ta a ni. Chutih lai Defence Minister Shimon Peres-a pawh a inngaihtuah buai ve khawp mai a. A naute an hlawhchham vaih chuan amah chu mawhphurtu, mawhphurhna hlen zo lo, thuneihna chelh tlak lo bang tlak a ni tiin an nawr luih luih dawn tih a hre reng a. A lehlamah hlawhtlinna ropui tak nena a naute an lo haw nih chuan chawimawina leh, fakna na men lo a khum dawn tih a hre bawk a, thil dang reng reng a rilruah a lut thei bik lo a ni. Entebi panna kawng hi a ral muang lo khawp mai a, tuipui sen dungah chuan ram pathum Raider an pal tlang a tul a, chung ram pathum te chu khati hun lai Sangkhajakua sawmsarih parukah kha chuan Israel hmelma vek an ni a. Chung ramte chu Egypt te Saudi Arabia leh Sudan an nei a. Tuipui sen dunga an thlawh laia heng ram pathum zinga a khawi emaw ber radar in a lo man vaih chuan an buai dawn sia. Chuvang chuan tih dan an ngaihtuah ta a, chu tuipui sen dung mel zakua zeta thui chu a hniam thei ang berah hrut thlak a tul ta a, tuipui atanga. Fitza aia hniamah ngar ngar an thlawk ta nih chu. Heng thlawhna ho hruaitu ber, thlawhna hmasa ber khalhtu kum sawmthum vel chauh Joshani emaw phurhna chu a sang kher mai. An hlawhchham vaih chuan khawvel pumah hian Israel chanchin-a an mualpho rapthlak berna thlentu a ni hial dawn a, Israel ram timualphotu an ni thei dawn. Entebbe-ah Ve thung chuan mi hrente zinga damlo pakhat kum sawm sarih pali mi nu pakhat chu Kampala khawpuia damdawi ina enkawl turin an lo thiar chhuak, an lo la chhuak mek a. Chu chu he airport atang hian hmel sawmhnih pahnih lai hla a awm a ni. Nimahsela chu nu chu a fapa ina a zui pawh an phal lo va, a fapa Ilana chu he airport ah hian lo awm rawh an ti tlat a, a nu enkawl zui tura a kal ve pawh an phal lo a ni. kal ve an dil ngial thin a, mahse German nu ber mai khan a theih loh, engmah i kal ve a tulna a awm lo, engmah pawh i thiam lo a ti a, an khum hlawih hlawih a, kal ve an rem ti si lo. A ni chuan a nu chu a ngaihtuah hle a, ti ngaina a awm si lo. But I was very much worried about my beloved mother. A chhan chhuaktu tura rawn kal mek te. chu an lo hnai zel a, an hotupa Muki Betsara chuan a hlauhawm ber laiah kei ka awm ange a ti chat a, chu chu kawngkhar pathumna ah va lut tur Commando pathum hruaitu nihna hna kha a ni a, chu kawngka pathumna ah chuan an va lut anga mi firfiak te an va kap hlum anga an mite an va chhan chhuak dawn a ni. A hote. Amah zuitu tur pahnih chu huai taka engkim ti tur leh chi ai miah lo turin a fuih mawlh mawlh a. Tun tumah hian chet that a tum khawp mai a Betsara hian. A hma in chet sual zauhna a lo nei tawh a. A hma kum hnih ah khan Israel hmar lama Maalot an tih ah an che sual tawh a. Chutah chuan Palestinian mi firfia khawvin school pakhat an pawng lak a. Chu chu Israel sipai ten an va bei a. Mi firfiakte chuan Israel sipaite va kal chu an lo hmu hmasa a, an ral thuam an chuh a, an mihren naupangte chu an kap chiam ta mai a, pawisawi lo naupang duhawm tak tak sawmhnih pakhat an kap hlum vek a ni. Chu chu Betzera chuan mualpho thlak a ti em em a, a hming chhiatna khuh turin tun tumah hi chuan ropui taka hlawhtling taka chet a tum tlat a ni. Ruahmanang chiahin. Zanlai thlen hma lawkah chuan Shania chu tum turin a inbuatsaih tan ta a, an thaw halh halh a, a thil phurh tan sawm sarih leh pahnih zeta rit chu thim hnuaiah him takin a tumpui tur a ni a, huphurhawm ve tak tur a ni. Thlawk hniam hret hret a, Runway pawh a hmu thei ta a, mak tak maiin a beisei loh dan ang takin Runway-a thlawhna tlan kawnga, A sir a eng an chhit thliah thin chu eng tur pawh an lo beisei loh chu a lo eng thliai mai a. Mak ang reng tak maiin Lei atang chuan an lo be nghe nghe a, Runway hmu thei em? I ṭum thei dawn em? Engkim a fel em? tih te an lo zawt a ni. Ani chuan mak a ti em em a, an thaw halh halh a. Chutah an mite ang chiah lem changin, E ka pu, engkim a ṭha e, him takin ka ṭum thei dawn e, min ngaihtuah suh. a va ti ve ta. Runway lo eng uar maiah chuan tum pawh a hu phur awm lo ta sawt a, Shania thlawhna chu a tum ta. Nimahsela, airport a sipai duty ten an lo hmuh hlauh chuan a pawi thui dawn sia. Zandar sawm pahnih leh minute hni chiah a ni a, Israel sipai te chuan tuna an dinna atanga kilometre hnih leh point pali a hla. Terminal chhungah chuan building chhungah chuan an ram mite tuna hren beh mek a awmte chu an mu hniai tawh ang tih an hria a, chu chu an ruahmanna kal zel atan pawh pawimawh tak a ni. Mifirfiakte chauh an vei vel tawh dawn a, a dang chuan mu vek tawh dawn a, an luakah a rem em em tawh dawn a ni. An mite chhuatah an mut vek chuan a ding chhuak ho chu luakah rem tawk vel an ni dawn a. Phase Two. Tunah chuan an ruahmanna pahnihna sipaite terminal ah hruai phei chu a intan dawn ta nen ruahman lawk ang chiahin an car dum chu thlawhna atang chuan an sipai jeep te nen chuan an han khalh chhuak ta a. Idi Amina leh a General te a vengtute nena inzui ni awm takin zanlaiah chuan an tlan chhuak ta a, boruak a sang kher mai. Deputy Commander Muki Betser chuan. Marcellus a chuang chung chuan pawn lam a thlir vang vang a, chutah chuan commando dang pariat pawh an chuang tel a. A hmaa Uganda rama a awm laia a rim hriat thin rim eng eng emaw te pawh chu an hip leh ta vang vang a, a lehlam takah chuan a nun hlui te pawh a ngaihtir viau mai. Tun hmaa training a pek thin te bei turin zan thim ah tun ṭum ai chuan a lo thawk ta a ni. Ngaihtuah a ding duh kher mai. Israel sipaite chuan terminal chu chiang takin an hmu thei tawh a, control tower ah pawh chuan Uganda sipaite chu an lo duty ngei mai a, engmah lah chu an hre rih si lo. Betzera chuan thu pakhat hi a sawi nawn mawlh mawlh a, tumah hriat lovah terminal an va thlen theih phawt chuan an hlawhtling dawn. Chu ringawt chu a rilru awm chu a ni. Chutianga an tlan phei vang vang lai chuan thil pakhat an hmu ta a, Chu airport a lo duty sipai pakhat chuan a silaia chuah a rawn tin ta tlat mai ni. Betser-a chuan Uganda rama a awm lai atangin chutianga han in tin leh in ralrin chu thil tih phung pangai a ni tih a hre mai a. Nimahsela chu pa chuan a rawn tin tak tak ta riau mai a, a au ta nghe nghe a. Betser-a chuan a fel dawn lo tih hria in engtia tih tur nge ni ang aw a ti a, nimahsela ngawih phawt thain a hria a. terminal ngawt saw en rawh u, sofa saw chu buaipui duh vak suh u, a ti a. An tih tur mawlh chu a rilruah a lian a, he thilah hian kan hlawhtlin chuan chu baka pawimawh a awm lo, kan hlawhchham erawh chuan kan chhe vek a ni mai tih ngawt mai chu a rilru a awm chu a ni a. Tichuan kawngka pawh an thleng hnai tawh viau a, Betsera chuan engtin mah kha sipai kha tih loh a tha e, a tih laiin a ailal Netaniahua chuan, Betsera thu chu a pawm ta lova, saw sipai saw kap hlum rawh tiin a hote zinga pakhat chu thu a pe ta tlat a ni. A ni saw kap hlum ila, tichuan kan tih tur chu kan ti zui dawn nia tiin Netanyahu-a chuan ngaihdan a siam ta tlat a, an pistol ri thupna vuah chu an lek chhuak ta a, Uganda sipai chu an kap ta a ni. Vawithum vawili lai an kap a, an kara an tlan let leh a, an kap hlum ngei niin an hria a. Nimahsela, a hnunga rawn zuitu Jeep-a lo chuangte chuan chu sipai lo tho leh ṭual ṭual chu an rawn hmu tlat ta mai a, an lo kap hlum aw zawng lo mai a lo ni a. Chutah chuan Israel sipai pakhat Jeep-a chuang chuan a AK silai a phawrh ta a, ri thupna a awm ve tawh si lo. An silai ri chu. Airport chhung leh a chheh velah chuan phai rual lovin a lo ring ta mai si a, a pawi zo ta a ni. Tumah hriat lova. va ṭhawn thut an tumna chu Silai Ri chuan a ti tlawlh ta vek a, Silai Ri rap thlak tak a chhuak zui ta a ni. Tichuan Israel sipai te tlan phei chu Uganda sipai te chuan an machine gun in an lo kap ta chiam mai a, terminal building an thlen hma meter sawm sarih ah ding lo thei lovin an awm ta a, an inkap ta nghek mai a ni. Betsara chuan a chhunga an mi chhanchhuah an tumte chu an thi vek mai ang tih a hlau hman hle nghe nghe a. Chulai tak dinhmun chu a khir in a buaithlak kher mai. A chhunga mi tang te chuan an theih ang ang in himna an zawng a, inphenna tur an zawng nasa hle a. An zinga pakhat Ilan Hartoof chuan mifir fiak pakhat silai a hmachhawn ran mai a. A hlauhawm duh kher mai a. Betser chuan control tower lam a bi tum a. Sir lam atanga luhna chu a lo inkalh tlat mai a. A hma ah an hlawhchham tawhna khuh tura chet that a tum tehlul nen. Chu dinhmun an han din meuh chuan a hmaa a hlawhchhamna ri chu a thinlungah chuan a rawn rinawn tlut tlut mai a, ka hlawhchham leh ngei dawn, ka mualpho leh ngei dawn a nih hi tih ringawt mai chu Betsara rilruah chuan a awm a ni. Engtin nge kan ruahmanna hi a nih ang turin kalpui thei ta chiah lo mah ila, a ang thei ang ber tura kan tih leh thei ang aw tih chu Betsara chuan an ngaihtuah a. Chawpchilh deuh maiin amah leh

Silai chu a puak thuai thuai reng mai a, a hlauhawm zia chu sawi nasiak lo a ni. Tau ri nen, na tuar ri nen, silai zen rim nen, silai ri ri rum rum reng mai nen a mangan thlak hle mai. Chutia silai an puak zawih zawih chu Reh deuh duak lai a awm a, firfiak an la dam nual si a, a hote nen chuan kawngka pangana an pan leh ta a, chulai hmun chu chutih lai duty ve lo mi firfiak te riahna a ni a, kawngah chuan Uganda sipai pathum nen an in tawng a, an in kap nghal a. An kahthluk zawh hnuah chuan mi pahnih Ralthuam pawh keng lo, sipai thawmhnaw ang pawh ha ve lo te an hmu leh a, second khat pawh tling lo chhungin kah tur nge kah loh tur tih tih fel nghal a ngai a. Mi firfiak an nih nge an mihren te zinga mi chhanchhuah an tum ate an tan hriat theih a ni lo. Kah tur nge kah loh tur chu chu second khat pawh tling lo chhunga tih fel a nih loh chuan anmahni zawk khan rawn kah hman chuan chuti der chu an ni dawn sia. Chutih laiin pawisawi lo tih hlum a hlauhawm bawk sia. Chutih lai hun rei lo te tak takah chuan an mihmuh pakhat zawk chuan a kawng a dawm a ni tih an hmu ta. Mi firfiak thenkhat chuan an kawngah bomb an pai tih an lo hriat tawh sa vangin bomb paitute ngei an nih dawn hi tih an ring thei ta a. Inhliatchianna hman a awm tawh si lo vang leh an chet dan chu a rinhlelh awm si avangin an kap ta a ni. Thlawhna tum hmun kawt zawla an inkahnaah chuan Yoni Netanyahu leh a hote chuan Hnehna chang ngei turin an theih tawp tak meuh an chhuah a. Terminal building chhungah ve thung chuan Betsara leh a hote huai sen tak tak mai te chuan mi firfiak la dam awm nia an hriat te chu an zawng zel a. Pindan kiltin leh mihring awm theihna awm zawng zawng chu an melh chhuak rang kher mai. Tin an kut zung chal chu silai nghet per mai turin a za zek zek reng bawk a. Mi firfiak te kha silai tha tak tak nei ve tho an ni avangin a che hmasa zawk an nih vaih chuan Israel sipai te kha chawp leh chilh a thi nghal ve mai thei tho an ni a. Chuvang chuan a che hmasa zawk. Nih ngei ngei a tul ringawt mai ni. Chutianga silai an rik thuai thuai. Zawhah chuan han reh deuh duak lai a awm a. Chutih lai chuan Israel sipaite chuan Hebrai tawng ngei maiin an mite chu an han be tan ta a, Israel sipaite kan ni e, lo tho chhuak ro u khai, an han ti a. An darah te chuan an han khawih hlawm a, chutah a then chuan hlauthawng chung chungin an ring an han tun a, anmahni kaithotute chu Israel sipai ni tak takem tih pawh Hrechiang ngam lo chungin an han melh chho da da hlawm a, nimahsela, an rinphak bakin an ram sipaite ngei chu an kut huiin tho turin an lo zaizir mek hlawm a ni. An kut lehlemin silaiin la hum renga an mite thla bar leh Hlauthawng taka awm mek te chu thlamuan pahin anmahni chhan tura lo feh chhuak an nih thu te an han hrilh puat puat a, nangmahni hruai haw tur cheuhin kan lo kal a ni an han ti mai chu. Khualzin thla bar thih loh reng reng in ring tawh lo te tan chuan Thulawm awm a tling tak meuh mai. Looking at us and saying listen guys we came to take you home. Chutianga silai puak thuai thuai avang chuan VIP room pan pheina corridor pawh chu meikhu in a khat mup mup a, rei vak lovah meikhu chu a an kiang deuh duak a, mi firfiak an kahhlum hnu hnung pahnih te pawh chu an lo thi fel tawh a, corridor a kahhlum kha an nia. An kah hlumna silai mu chuan an bawmpai a va deng puak ṭhelh hi a lo ni nghe nghe a, a kaptu sipaite erawh chu an him hlauh thung a. Israel sipaite chuan mi firfiak paruk chu an kap hlum zo tawh a, terminal building pawh an kutah a awm ta a ni. Nimahsela an tih tur chu an la zo lo kher mai. Uganda sipaite chuan pawn lamah ṭan an la khawh ve nasa khawp mai a. An la inkap thuai thuai a reng a. Chutiang an inkahna ah chuan Israel sipai pakhat chu an kap thlu ta hlauh mai a. An mikah thluk a chu tuh dang ni lovin Israel sipai hotupa ber, Yoni Netanyahu a lo hning nghe nghe a. Uganda sipaite chuan Israel sipaite chu an tam hneh em avang leh an ram a nih bawk si avangin Israel sipaite chu che tha bawk mah se, Uganda sipaite chu an deh a khirh khawp mai. An dinhmun a khirh hle a ni. Tunah chuan an inkah tan atang khan minute sarih a liam ta a. Israel sipaite chu Uganda sipaite aia an tlem zawk avangin a buaithlak ta hle mai a. Israel sipai hotu pa Yoni Netanyahu an kahthluk tawh si avangin Betzara chu hotu chancang a ni lo thei ta lo va. Chutih lai tak chuan Hercules thlawhna dang pathum chu sipai zahnih phurin a lo tum ve mek bawk a. Bets ramang ang chuan chakna leh theihna zawng zawng hmangin beihpawih thlak tur a ni tih thupek a siam nghal a. Thlawhna a lo thleng hlim te pawh chu a rang thei ang ber a, chhuka ralthuam nena che nghal tura hriattir an ni a. Hnehna chang ngei ngei turin an kuta hmanrauhawm apiang chu hman tur a ni ringawt tawh mai ni. Chutianga beihpui tak meuh an han thlak a, an theihtawp tak meuh an han chhuah chuan Israel sipaite chu an che tha chho tan ta a. Uganda sipai sawmhnih an kap hlum tawh a, an inkahna lai velah chuan an tlu phung tawh mai a ni. Terminal building chhungah ve thung chuan sipaite chuan an mi chhan chhuah tur te chu haw tura inpeih turin an lo buatsaih fel ve mek bawk a. Nimahsela an zinga pakhat chuan harsatna nasa tak mai a tawk ta tlat mai a, amah chu Ilan Hartoof a ni a. Sawi tawh ang khan a nu chu a dam lo avangin airport atanga phur chhuakin damdawi inah an en kawl mek a ni a. Chutih laia a nin a lo hawsan daih mai chuan a nu chu a phatsan tihna emaw a ni hial dawn a. A nu an enkawlna damdawi in chu airport atanga mail sawmhnih pahniha hla ah daih a ni bawk sia. Chutih laiin han haw ve duh lo se a chan tur chu thih tho tho emaw, hmelma kuta tluk luh tho tho emaw a ni bawk sia. A tan duh thlan a har hle mai a ni. A tawpah chuan Hartufa chuan helaia thi tura awm rik ngawt chu a fel lo ve tiin ngaihdan a siam ta a, ka nu pawh engtin emaw tal chuan, Thuneituten lak chhuah dan emaw, hruai haw dan emaw an la rawn ngaihtuah thei mahna tiin haw zai chu a rel ve ta a ni. Entebbe Airport-a Pilot Joshani hian Hercules hmasa ber a tum pui atanga minute sawm nga leh pakua chiahah chuan thlawhna chu khualzin an chhan chhuahte phurin hlawhtling takin a thlawk chhuak leh ta a. Minute khata darkar khat tling lovah an inching fel ta vek tihna a nih chu. Joshua Shania chuan a hnua a an sawi leh danah chuan, Chutianga ka in thlawk haw leh ta chu ka dam chhung nunah hian ka hlawhtlin lai ber ni hialin ka hria a. Thih chilh turin a tul chuan eng pawh hlan turin kan nunna pawh ui lo turin he hmun hi kan pan a. Chutah mak tak maia kawngkawh hmuh zel a awmin tunah hian Hlawhtling takin kan lo thlawk haw leh thei ta a ni, a ti a. Mi tang chhanchhuah phur tu thlawhna ten Israel an thlen hma hian an thiltih leh an chanchin ropui tak mai chu khawvelah hian a darh hman vek a. Israel radio te chuan chawlhkar khat chuang kal ta a Palestinian mi firfiak ten khualzin an thlawhna chawpa an hruai kawi Entebbe Airport-ah an tum pui te chu, Hlawhtling takin Israel sipaiten an chhan chhuaka tunah hian Israel ram rawn panpui mek an ni tih a an puang ta dup dup mai a. Chu tluka chanchin tha leh lawmawm chu Israel ram leh a bik takin mi tang chhungte tan chuan a awm thei lo hrim hrim a ni. Israel sipai thlawhnate chuan Kenya khawpui Nairobi-ah thlawhna tui an thun a. Chutah chuan an hotu pa Uganda sipaiten an kahthluk Yoni Netanyahu chu a thi a ni tih an hre ta a. An hruaitu duh tak an han chan ta mai chu kawng leh lamah chuan hlawhtlinna ropui tak nen haw mah se an rilru a tikhing baiin an tuar hle a ni. A thachhang dawltu Betsara meuh pawhin inthian tha leh inzui tam an nih dan te zawng zawng leh he a hun hnuhnungah an inkawp dan te A han ngaihtuah hian an thil tawn chu tuar thiam har a ti hle mai ni. Ka hotu, min hruaitu ka chan chauh a ni lo va, thian tha leh rinawm ka chan a ni, a ti hial a ni. Chutih lai Defence Minister Shimon Peres-a pawh chuan a sipaite chu chhuanawm a ti khawp mai a, engkim huamin mualpho thei reng dinhmunah dingin, Lu zuar tak mivin sipaite an tir chhuak a ni a, an hlawhchham vaih chuan khawvel mithmua mualphona tawp leh thil zahthlak tak thlentu an ni thei a, an hlawhtlin erawh chuan khawvela an dinhmun leh mitin an ngaihdan chu sang taka invorh tur a ni a. Sang taka invorh tura hlawhtlinna nena an lo haw ta chu sorkar thuneitu sangte tan pawh Thil lawmawm tak a tling tak meuh mai. Tuna kan hmuh tak phei hi chu heng mi tang chhanchhuah te phurtu thlawhna ten Israel ram an rawn thleng lai thlalak tak tak kha a la ni a. Ben Gurion Airport-a an rawn tum chu A hlimawm zia leh a ropui zia sawi theih a ni lo hial a ni. Israel chuan harsatna tam tak paltlengin khawvel hriatah hlawhtlinna chhuanawm tak a khum leh ta a. Chu Tel Aviv Airport ah chuan thi tura inring tawh te, inhmuh beisei ngam tawh lo te, An han in hmu chu mittui a luang hnem khawp mai. Robert Maimonia chuan a fa paneih chhun Zsuzsak a hmuh ve hram tumin a mit an len vel a, hotu pakhat chuan office pakhata an hruai a. Office a an va luh chuan chung sorkar mite chuan a fapa chu a thi tawh a ni tih an lo hrilh tawp mai a, tawrhthiam har a ti khawp mai. Awmngaihna pawh a hre lo va, a pa chuan engvanga a fapa chu thi nge tih te hriat a duh a, tin sorkar thuneitute chu a fapa thih thu an hrilh thuai loh avang leh thu dik an zep avangin a dem bawk a, a tirah khan engete nge thu dik chu min hrilh mai loh. A thi tih inhriatna a rei tawh sia, tun thlenga engtizia min lo la hrilh lo ngei in nih tih te sawiin sorkar hotute chu a an khum nual a ni. Zhezhak Maimonia chu Entebbe Airport-ah khan ka hlum a nia. A kaphlumtu pawh tudang ni lovin anmahni sipai te nge, Israel sipai te nge an lo ni nghe nghe a. Betzera leh a mite, a hote khan mi firfiak emaw tiin, An lo kap a lo ni a. Inhriat sual palhna avangin an mi chhanchhuah tum ngei pakhat chu Israel sipaite hian an kap hlum a lo ni. Betsara pawn hrehawm a ti khawp mai a. Hlawhtlinna chu a sang hle mah se, mahni mite han kah hlum chu a zahthlak hle mai a. Chu chuan an lawm a ti kim lo hle mai. A pa lah chuan vawi thleng hian kei leh Kan nu leh ka fanu te panga hian Joshua ka thih danah hian kan rilruna a la dam thei lova, kan la sun reh thei lova. He hreawmna hian kum sawmthum chuang min luah tawh a ni, a ti a ni. Ilan Hartu fanu kum sawm sarih leh pali mi a dam lo avanga Kampala damdawiina an hruai tak leh, an haw san tak kha a chanchin hriat zui tur a awm ta reng reng lo va. Kum tam tak a liam hnuah a chhungte chu a chanchin ngaihvenin Uganda ramah hian an va zin a, a chunga eng thil nge thleng zui ta teh reng tih va chian an tum a ni. Chutan va hriat danah chuan Israel sipaite lo thawkin an mite an hawn vek a, Nimahsela, Pitar pakhat dam love erawh chu Kampala damdawiin a awm a ni tih Idi Amin-a'n an hriat chuan a sipaite chu thu a pe a. Sipaite chuan chu Pitar khawngaihthlak tak mai chu damdawiin atangin an la chhuak a, an va kap hlum ta tih an va hre ta a ni. A ruang lah chu phum that leh vui that pawh awm lovin kawr vela chirh zingah an lo paih mai mai, a lo ni nghe nghe a awm a.

Entebbe inchhan chhuahna ropui takah hian Israel mi panga an thi ve a, nimahsela za leh pakhat him taka chhan chhuah a hawpui an ni a. Israel ram naupang tak chanchinah he thil hi thil chhinchhiah tlak ber leh ropui ber pakhata ngaih a ni a. Minute sawmnga pakawt chhunga ramte taktein pawisak nei lova che thin mifir fiakte leh an thil tih hi Hneh theih a ni tih khawvel hriata a taka a han lan tir hi a ropui tak zet a ni. Vawinthleng hian Entabia inchhanchhuahna chanchin hi a hre tawh te tan chuan chanchin ngaihnawm leh ropui a la ni reng a, a la ni reng dawn bawk a ni.